Eish! Asɛm asi! Agye sɛ wuom, agye sɛ ta! Ɛrebobɔ ba, ɛrewoso, ɛrepaapae, ɛredi ne ho ade ntɛkyɛ wɔ wiem sɛ agradaa ne aprannaa. Huhuu! Yɛn Nana Otumfoɔ na ade no bɛdi agorɔ. Agye sɛ wudwane. Anwanwasɛm bi a wayɛ, anwanwasɛm bi a wayɛ, sɛɛ na yɛnim o, sɛ da biara meka kyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden na fa wo ho dɔm ɛyɛ Abibirim Amammerɛ TV, na ɛyɛ abakɔsɛm ahodoɔ bi a atwa agu wɔ wiase afanaa nyinaa yɛde bɛma wo na wo nso woatumi ayɛ dɛn? anya bi atie. Saa na ɛteɛ. Yɛda mo ase sɛ ɛno a yɛde bi bɛtoo mu no, ae, ɛnna moahuri asɔ, na deɛ ɛreba yi deɛ, Mo huri kyekyɛre. Hmm. Ɔdɔfoɔ, yɛn Nana Otumfoɔ, anwanwadeɛ a wayɛ. Hɛn. Ma me mmɔ nkyerɛmu ɛ. Wonim sɛ ɛyɛ 1900, aane, 1900 no, wonim sɛ aborɔfo, aberetenfoɔ aborɔfo bɛto hyɛ Asante so ne ne kɔn, na wɔhyee yɛn agyapadeɛ san faa deɛ yɛyɛ dea nso dwane de kɔe. Wokae saa abakɔsɛm no? Hmm, ɛno ho asɛm na ɛnnɛ mebɛka mu nsɛm akyerɛ wo. Na me na ne ɔtumfoɔ baako pɛ ɛbɛtena ase abeebi nsɛm mu akyerɛkyerɛ nsɛm mu ama wahu kwan a ɔfaa so a aborɔfo no hann asan atu mmirika de yɛ agudeɛ ne nneɛma de abrɛ yɛn a ɛretwa gu wɔ sini no so ama wɔn nso ayɛ dɛn wɔahunu bie. Hwɛ, mebɛma me nana akyerɛkyerɛ mu mu na ho bɛdwiriw. Asanteman ankasa no wɔyɛ deɛn? Asanteman ankasa no wɔyɛ deɛn? Abusuafoɔ, ɛyɛ 19 o o aborɔfo ne ɛbɛko bɛwia yɛn ngudeɛ, yɛn agyapadeɛ, yɛn mpempenadeɛ ɛne saa nneɛma ahodoɔ a na ɛsom bo ne nyinaa no ɛhyehye ɛyɛ yɛn ahemfie ahodoɔ ɛyɛ wɔn adwene sɛ nka wɔbrɛ asanteman ase no saa anyɛ yie ti ne ɛsɛ kɔtɔkɔ wɔ hɔ yi wokum apem a apem bɛyɛ dɛn ɛbɛba. Abusuafoɔ, wo deɛ momma yɛntie yɛn nana. Aborɔfo no kɔeɛ no, wɔasane de agudeɛ no aba o. Yɛn nana na ɛbɛkyerɛ mu akyerɛ wo. Nana, piaw! Nana, piaw! Nana, piaw! Abusuafoɔ, momma yɛntie nsɛm a yɛn nana kaeɛ ne kwan a wɔfaa so de baeɛ. Yɛbɛsan aba bio.
Fa yɛto yɛn nsa frɛ mo sɛ mommra ma yɛnni saa afahyɛ yi. Ɛnnɛ yɛ awerɛhoɔ ne anigyeɛ. Awerɛhoɔ ne sɛ yɛteɛ baabi ani nkaa buroni nanso wɔbɛto hyɛɛ yɛn kuro so bɛsɛe no. Yɛnkɔɔ ne kurom, yɛnkaa no, yɛntiaa ne mmara biara nanso ɔpɛɛ sɛ ɔno wɔtrɛ ne deɛ mu nti ɔse Asante atrɛ afa Ghana man nyinaa nti sɛ yɛankɔ ne yɛn mu ankɔko a saa berɛ na Ghana foɔ fa bi de ɛho ama no dada. Ɛno nti, ɔde nkra baa sɛ ɔpɛ sɛ ɔne Nana bɛhyia. Na Nana sɛ wɔnni no, na ɛde asɛm a. Ɔsoma mmea kɔbisaa no a ɔso ɔso ɔmpɛ sɛ ɔbɛma wɔn aba. Ɛno nti, Nana yɛɛ sɛ wɔmpɛ sɛ ɔbɛko. Ne yɛnkɔhyia no ne yɛmmusa no asɛm korɔ. Ɛsiane sɛ ne na ne ɔfa ɔbɛdi no adeɛ kwaku dua ɔbaeɛ no na ɔde asomdwoeɛ wɔ anko. Wɔn yɛɛ sɛ wɔmpɛ ntɔkwa biara. Gya no nti maa Paapantu Ahem sɛ monkɔhwɛ asɛm korɔ nka. Wɔn firii akora kɔɔ Akwaboa kɔbɔɔ ne ho adwa kakra. Na deɛ ɛte ara ne sɛ, ae, mo, mompɛ sɛ mobɛba, enti neɛ yɛbɛba ara ne yɛabɛko. N'asekyerɛ nyinaa ne sɛ, Asante afa nnipa, ɛ, ewiase nyinaa nti wɔmpere me yɛnyɛ no saa. Na atrɛ kɔ baabiara. Na, na, na yɛɛ sɛ yɛnkɔ. Ɔbaa, ya, wɔn baa, yɛrebɛtwi baa so bɛhyee Bonsu aban. Ɛbɛwia mo nneɛma nyinaa. Ɛberɛ a da Buroni panyin a ɔbaeɛ a ɔkyerɛw book no rekasa, Tom McCoskey, ɔkaa wɔ se sika kɔkɔɔ nko a wɔn wia firi ha kɔde kɔ Gaza mu a ounce ounce nko ara mpem ahanan, 400,000, na wɔn faaɛ. Ɔse nnɛyi, ɔno ɔɔka, ɔse nnɛyi sɛ ɔde ba nnɛ sika mu a, Ɛkyerɛ sɛ aburokyire sika ɔpepepepepepe two billion pounds na nka ɛyɔ. Broni no broni no ɔtwerɛeɛ no na ɛkaa no daa no. Nti na Asante da ne man nso ɛbaayɛ yɛde nam mu abaa bɛduru Ghana. Ghana nso sɛbi ansa na ɛba no na Asante da ne man. Ɔno a me wɔfa Kwamtwi Twi a ɔsaa adwuma prɛmprɛ ɔtɔ so mmienu ne lɔya Kwamtwi Twi ayi Kwamtwi Twi a ɛfrɛ no ade Joseph Boakye Dankwa wɔn nso na wɔne ne din yɛ ade korɔ Kwamtwi Twi saa ɛbaa so yɛ pre independent na yɛ deɛ yɛn ka ho na ɛhɔ na wɔn wɔn bɛka sɛ nana mmiɛn ka ho bɛka ho mmiɛn kɔ unitary sɛ yɛn yɛn mmom nyɛ baako ne yɛn nya yɛayɛ ɔte sɛ aburokye hema ne yɛayɛ prime minister. Yɛ. Yɛn nyinaa yɛwɔ Ghana abɛkoto ɛnɛ yɛ asɛ di ewura fie nti nnɛ yi yɛwɔ ha yi a broni no kwan koro a ɔfaa so baa Asantemam bɛsɛe yɛ a ɔhye yɛ ɛnna nnɛ yɛgyina ha a yɛreka yɛ yi nanso n'awerɛ kyekyerɛ ne sɛ ɛnɛ dua yi ara nneɛma a yɛwiaeɛ no ebi kɔpie California Museum mu ɛna wɔn mo teeɛ no wɔn sɛ daabi Wɔn deɛ nneɛma a aba wɔn museum ni ɛyɛ mako mako pɛ wɔn deɛ wɔn bɛ saa deɛ adeɛ abɛ na yɛn nana a yɛfrɛ no brɔf sanhwere wɔne aborɔfo yi di nkutaho a daa na wɔn deɛ si aeroplane mu ɛnɛ yɛde aba a yɛde akyerɛ nananom yi wɔdwa si ɛbɛma ho sɛ asɛm na si yɛn mpa yɛfa yɛn nneɛma mpa na ho danseɛ na ɛbɛduru nnɛ no yɛgu so ara mebɛdi adeɛ no Afe na mekɔ abrokyi, abrokyi hemaa frɛɛ me, ɛno nso mekɔɔ British Museum kɔhwɛɛ hɔ ma me ne wɔn dii nkutaho yɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ na wɔn nso kaa sɛ mmara a ɛwɔ hɔ nti wɔn ntumi mfa mma yɛn nanso yɛbɛtoa so adi ho nkutaho. Ɛpem so ara na da ano yi May a ɛtwaa mu yi, afe a ɛtwaa mu yi, na abrokyi hene a yɛde no si foforɔ ɔtoo ne nsa frɛɛ me. Ɛno ka ho na yɛde kaa ho sɛ mekɔ a mɛsan akɔ British Museum bio. Mekɔeɛ nam saa na wɔn kɔdi nkutaho sɛ nneɛma no a ɛda hɔ ha no me kra, Asanteman kra wɔ mu nti monnwene ho na momfa mma yɛn. Na wɔn yɛɛ sɛ mmara no nti yɛnti nanso wɔn bɛtumi ne me ayɛ nhyehyɛeɛ. Mefaa buroni a Professor McLeod wɔn nso waba ha abɛyɛ Asantesɛm abɛkyerɛ adeɛ wɔ ha ɛna me nana Ivo Agyeman Duah sɛ nea mo ne wɔn ntoa so nni nkutaho. Wɔtoaa so ara bosome bɛyɛ nkron ni na ɛrebɛba sɛ afei de wɔn nso apene sɛ nneɛma mmaako mmaako mmaako aduasa mmienu wɔn de bɛbrɛ yɛn na mmom yɛde ebo yɛ bosea na yɛde asi ha ahwɛ na akyire yi asa ade wɔn de ama wɔn. Yɛde fam yɛn ne yɛde aba ha kakra akyire yi asa ade ama yɛn. Ɛka kyerɛɛ me nam te a mate a mɛfa no saa ara. Na ɛkɔeɛ mfeɛ ɔha aduonum na yɛmmaeɛ na yɛse yɛde bɛma me a na mede abɛsi ha. Ɛsɛ mfie mmiɛnsa na bia yɛasan atoa so mfie mmiɛnsa. Ɛnam sɛ nea mɛgyene saa na me manfo ahu sɛ ampa se yɛbɛfaa yɛn nneɛma kɔe na ɛnni yɛn nyinaa so. Ɛyɛ a meɛhu sɛ nnora ne yɛwɔ biribi na biribi nti ne broni apoo nti na ɛmaa yɛyɛ saa. Enti me ne wɔn nso aka sɛ ampa mo apere so saa a yɛn nso yɛbɛdi mmara no so, yɛbɛdi nhyehyɛeɛ no so na biribiara ayɛ kama. Ɛkyɛn me. Sɛ meka wei ama me nananom nyinaa ahunu sɛ Asante date ase. Mfie wɔ ha ne aduonu ni mbroni bɛsɛe kuro no nanso yɛyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛyɛ sika dwa deɛ obiara ni hɔ ɔtumi de ne nsa aka da atwi ɛkɔɔ he nyinaa de aba asantenam si sika dwa obiara nsa nkaa da ɛno na ɛkura asanteman kra ɛno na asɛm to nea na asanteman abɔ na sɛ sika dwa da te aseɛ na ɛwɔ hɔ deɛ broni antumi Obiara nni hɔ a obetumi. Ɛno na mema mepɛ sɛ me nananom nyinaa de hu sɛ Asanteman ada te ase. Nananom de yɛn ho mogya na ɛkogyee man yi. Ɛnnɛ Asante aduane ayɛ dɛ, sika ayɛ dɛ, yɛnnɔyɛ ho. Yɛbɛgye sika atɔn. Yɛbɛgye sika atɔn. Nananom nso anyɛ saa. Enti nnɛ yi mo nyinaa ara mfa nhyɛ mo mu sɛ ɛwɔ sɛ moku mo ho de gye Asanteman. Mmeranteɛ ne mmabaa no nyinaa nnya dɔ na yɛnnya akoma pa mfa mma Asanteman sɛdeɛ nananom yɛeɛ no. Mmaa nyinaa tumi twe tuo de gyina hɔ ma Asanteman. Saa na mehwehwɛ firi me nananom nyinaa hɔ. Seesei yɛka Ghana ho, enti ɛmu mmara ne nhyehyɛeɛ yɛdi so. Na mmom deɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ hunu ne sɛ, woyɛ dɛn wontumi nni Asante mfiri Ghana asɛm mu da. Amanyɔfoɔ oo, asɔfoɔ oo, wɔn, wontumi nyi Asante mfiri mu da. Wokɔ so bɛyi Asante afiri mu, wode tan bɛtan yɛn, ɛbɛbu afa wo so. Nti mom yɛn nyinaa mom yɛmfa dɔ nka mbom ne yɛntra. Yɛne yɛtra dɛm pɔpɔ de tia Asanteman. Yɛnyae na ɛnyɛ yie. Yɛn yɛde dɔ ne nkabɔmu na ɛte ha. Me nananom a ɛwɔ Zongo nyinaa, me nananom, me ne wɔn te ha fɛfɛɛfɛ. Anweafoɔ, me ne yɛn na ɛte ha. Mame yɛ baabi a ɛte, yɛfrɛ no Anweaga. Nzemafoɔ, me ne yɛn na ɛte ha. Nzema hene bɛtena Traditional Council. Mfantefoɔ, hene wɔ ha, ɔte mu bi. Na ɛdeɛ bɔne ne yɛayɛ? Dɔ bɛn na yɛnkyerɛ? Kɔ baabi sɛ wobɛnya Asantino tan wɔ hɔ a, na adɛn nti na yɛkyerɛ dɔ wei nanso mode tan hyia yɛn? Mom yɛn nyinaa nyɛ baako na yɛmfa mmoa Ghana man. Amanyɔkuo no nyinaa nhu sɛ Asante nnim a, ɛnyɛ yie. Yɛn nyinaa ara. Ɛnnɛ yi mede rehyɛ mo kura ama mo nyinaa moahu sɛ Asanteman da te ase. Yɛnyɛ nnipa nsene wɔ obiara, yɛn nyinaa yɛ adekorɔ, yɛyɛ baako. Na mmom meremma kwan mma obiara nso nsisi asante. Deɛ ɛwɔ sɛ mo nyinaa mohunu ne sɛ, amanyɔfoɔ no nyinaa, deɛ ɛwɔ sɛ mohunu ne sɛ, mmerɛ yi nni nkaso, mmerɛ yi nni nkaso, enti mom yɛmfa akoma pa ne dɔ ntra mma biribiara nyɛ yɛn. Wonya tumi na awerɛ firi wo ho a, wonya tumi na awerɛ firi wo ho a, ka ho sɛ, de w'anim retwɛn o, akyɛ me. Enti nnɛ, deɛ asie yi, yɛretwɛn deɛ ɛfiri British Museum bɛba, Ɛno na yɛte abosome nnan ne num no ɛbɛba. Ɛno nso baa a nana no yɛde ne nyinaa bɛgu hɔ ama moahunu na obiara ahunu sɛ ampa sɛ aborɔfo no bɛwia yɛn nneɛma kɔ. Deɛ aka ne sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ adwumaden na yɛabɔ yɛn ho mmɔden na yɛde akyekyere mma yi amena yi. Mmeranteɛ ne mmabaa, nsaweɛ ne wii no, yɛnnyae ne nyinaa na yɛmfa ahoɔden mfa nyɛ kuro yi mma no ansa na saa na yɛbɛkyekyere asase no. Na mo nyinaa momma mo ahoɔden nna hɔ na momfa mo nyansa nka ho nea ɛnyɛ ma no yiye. Nananom ayɛ bi da, yɛn nso yebetumi ayɛ. Meda mo nyinaa ase. Nananom nyinaa, meda mo ase papaapa. Nnɛ, me ne mo nyinaa na edi saa awoda yi. Yɛda mo ase papaapa.
Abusuafoɔ yɛda obi biara nso ase sɛ ɔnyaa ɛberɛ na ɔtiee ɛyɛ Abibirem Amammerɛ TV. Ɛnnɛ deɛ yɛde abrɛ wo no ɛyɛ sononko, ama awɔse agu wo, ama wo honhom a ɛwɔ wo mu no akanya. na wahu sɛ yes ae woko ɔko pa na mfasoɔ firi mu ba a ɛyɛ a na ɛde animonyam hyɛ nso de ba ɛnyɛ asante deɛ nko a yɛbɛkate across all the regions ɛyɛ amammerɛ bi a yɛn nsa bɛka biara abakɔsɛm bi a yɛn nsa bɛka biara yɛbɛbɔ mmɔden na yɛde abrɛw ei na wonim sɛ eastern region hɔ kwawu hɔ baabi yɛwɔ boɔ bi wɔ hɔ a obiara ntena so wɔ hɔ wotena so a wɔankasa wo gyegyerigye Twɛn, ɛnkyɛ yɛkɔ akɔfa saa asɛm no de aba. Nea ɛbɛhwɛ adeɛ pɔtee nso a ɛwɔ saa boɔ no mu. Wei, Akwasi Buroni bɛka sɛ ɛyɛ gist, mate ho ketewa bi na mede akyerɛ woɔ. Bɔ mmɔden na subscribe, na deɛ yɛde bɛba biara no, wo nso so woatumi anya bi na woahwɛ. Mesrɛ wo, notification bell no, ɛyɛ a fa wo nsa bɔ so. Yɛhia mo more comment, mo more comment, mo more comment no, ɛyɛ a na yɛhia. Abusuafoɔ yɛde mo bɛsia yɛakra mo mo mo abae ɛbɛrɛ sɛ mu mo bɛsan ate yɛn nka ɛyɛ powerwawawawawa.